Tēnā koutou katoa e hoa mā. Nau mai hoki mai ki te māwhai ko te kōnae tākaro tuarua tēnei ā, i roto i te kēmu Minecraft. Nā, ko te tuarua tēnei o taku kaponga i te mea ka hipa te kotahi hao rau e, e kapo ana i te kēmu nei, e kapo ana hoki Uh, I taku reo, ka mutu, ko kite au, ka ri tika taku kapo uh, i te, te taha ki te kēmu. Nō reira, i whakatāu mō tētehi wā, hakoa taku pukuriri ki au anō, uh, mō taku koretake, me taku hinengaro makere i tēnei ahuatanga, kāre au, uh, i whakarite i ngā korero tika mo te kapo uh, i te kēmu, mo te tākirunga i te, te pūmanawa uh, rorohiko. Hoi anō, uh, ka kite he pēwhea te, te haere o tēnei o ngā mahi. Hoi anō, te kōnai tuarua tēnei, uh, i waenga i te kōnai tuatahi me te kōnai tuarua, kua aro pū au, ki te kohi ā, i ngā rawa o te whenua, ā, i pēnei te one, te kōwhatu, ngā poro rākau ērā momo, kia pai ai taku hanga i ngā mea o te ao. Ā, kia pai ai hoki taku aro ā, ki ētehi o ngā wāhanga ā, o te taha Pokemona o tēnei kēmu o Minecraft. Nō reira e wā mā, kua tau te mauri, Kua tīmata anō, ara anō atu ngā āhuatanga kāre kore ki te kite koutou i ētahi mea hou no te kōnae tuatahi, kāri konei i tērā wā, engari, pēnei i ngā pouaka, taihua. Nō reira, a, hei tīmatanga a, mā tātou i tēnei kōnae tuarua, ka huri hari au ki te whakatu, he aha ngā mea hou, a, ko ara ake a, i tērā wā i waenga i te kōnae tuatahi me te kōnae tuarua. Ā, tae atu hoki ki ētahi mahi kua mahia kētia, engari ka hari kapo i tērā ā, kaponga tuatahi aku. Hoi anō, anei ētahi ā, pouaka hou, te tiro, kua timata kē au ki te hanga ā, pōro Pokemona, kōpae rino me te kōpae ā, pōro Pokemona, pēwhea te hanga ērā, Tiro, anei etehi o ngā, ngā rawa kua kohia uh, i roto i te wā. He aha te, te tikanga o tēnei momo puiaki, arā he pouaka mō ngā puiaki Pokemona. Uh, tae atu hoki ki ētehi o ngā kupu. Uh, I roto i te wiki, i tahuri au ki te wānanga i ētehi o ngā kupu hou, ngā kupu Māori, uh, mō tēnei kēmu mō Minecraft. Uh, pēnei ngā taputapu, Ne, a, ngā, me ki ngā, ngā utauta o te kēmu nei. A, ko te, keu nei he kō tēnei, he kō a, e whakamahi ana, a, he kō ngaki māra, a, me ki, a, te, kahiru, te kahiru nei, Ko te pickaxe, i whakaaro au kia pika, nā he māmā tērā he pika, nei te tehi toki, ne? he toki tārai uh, i te rākau. Ka mutu arā no atu ngā kupu kua kimi mō ngā momo rawa. Ai, ko ēnei, nā te mea he maha ngā momo rākau, kua waiho au, ko ēnei rākau no te, te rākau kua tupu mai te whenua, he poro rākau ēnei, Ana, e whitu ngā poro rākau. Kotahi te poro rākau, ka puta mai uh, e whā ngā tūporo. Eh? Ko ki tau te te kupu atu anō mō te paraki, mō ngā planks rā, he tūporo. Nō reira, uh, i whakaaro au kia, noho, kia whakamahi ai e rā kupu, uh, kia noho wehewehe e nei mō mō rākau. Ne? Ana, he wāhi e e nei, he peka, he wāhie, ā, he one, he parāoa, he waro, ā, he hama, tēnei, amethyst, kāre anō au kia kite i tētei kupu amethyst. Engari mehemea ka kuhu atu ki te, te pouaka mō ngā rawa, Anei, he pororako anō ēnei mō ngā he birch, he oak. I kite au i tētei kupu hou mō te, te ore nei, arā ko ngā, ngā momo rawa o te whenua, Mehemea ka, ka keri koe ki raro rāno i te whenua, uh, ko te kupu i ki te au he, oh, he toka huke, koira te, te, te o i, i ki tēnei au, te kupu i ki tēnei au mo te, te o, he toka huke, kotahi te kupu toka huke. Uh, nō reira i whakaro au, uh, kia puta mai tētahi atu kupu, uh, Ka mātua i te, te toka huke, toka huke rino, uh, toka huke koura, uh, bauxite, e kupu motuhake tēnei, tēnā no, no tēnei kemu, bauxite, silicon, tērā pia he hirikona kia māmā ake, ne? Kōwhatu, he, he granite tēnei, mohi au te te kupu, he, he ōkewa te te kupu kua ki te au, mo te granite. Katoa ēnei mea ne, kua, kua kite au kua wānangahia ētehi kupu, engari mehemea kua, kua kitea, kua rangona e koutou tētehi kupu Māori mō ēnei momo āhuatanga, tēnā waiho mai te paepae kōrero i raro i te kōnae nei. Engari, kia puta atu i tēnei. o tātou whare. Ki tenei, kua whakatakotohia he ara e nei poro rākau nei, e nei tūporo, aroha mai, taku he, e nei tūporo, hei ara, te ora rawa atu tēnei māra wīti, uh, ah, mehemea ka hoki ngā mahara ki te kōnai tuatahi, ko tērā wahanga anahe, te māra, Naina kua whakawhānuihia. Ana e hoa ma, uh, kua wānanga au o tira etehi o, o mātou ko ōku hoa kōrero Māori, hea tētehi atu kupu mo te Pokemon, atu i te Pokemona, ne? Uh, tērā tētehi kupu, ko ara ake, pai ki au, ko te pūniwha. Ne? Ko te pūniwha, uh, ko te pū i take mai te kupu pūkoro, Ko te niwha mai te taniwha. Ne? Nā te mea i takea mai te kupu Pokemon, mai te ngā kupu Pākehā Pocket Monsters, ne? Nā te mea ka noho ngā, ngā Pokemon nei ki rō pōro, ko aua pōro rā, ka noho ki rō pūkoro. Nō reira, hea o koutou whakaro, mo te pūniwha, hei pai ki au tērā, pūniwha, Ka mutu he āhua Māori ake te, te ia o tērā kupu. Mō tēnei mea, mō te hanga pōro Pokemona. E toru ngā taumata uh, o te pōro Pokemona, te, mō taku he, mō ngā pōro pūniwha. Ne? Hangaia ai ngā pōro pūniwha ki ēnei hua, ki ēnei aprikona. A Pirikona. Ai ki au te hua. Ne, enei hua, ka mutu, he rereke nga, nga kara o enei hua, nei nga hua mangumangu nei. Engari, e toru nga taumata, taumata tuatahi, me ki he, he pōro pūniwha, ne? He pōro pūniwha, kua hangaia

ki te amethyst. Ā, ko tāu, he tiki atu i etehi pae rino. Nā. Nō reira, tuatahi, me, me hanga e koe e nei kōpae pōro pūniwha, ne? Ko te wāhanga o runga ake o te pōro e nei, he mea ka rau atu ngā pōro ara, tiro ko ngā pōro pūniwha e rā. Ka pai. Wāhanga o runga he whero, wāhanga o raro he, he mā. Ana kei waenganui tērā pātene. Mea māma ko te, ko te pātene, ne? Me tiki atu tēnei kōwhatu. Ko tahi te kōwhatu ki tētehi o ēnei āputa ka, ka puta ko tētehi pātene. Ana, he pātene. Uh, hangai ai te, te kōwhatu nei ki ēnei kōwhatu iti. Ka rau atu te kōwhatu iti ki te umu. Mā te ahi o te, te umu e puta mai ai ēnei kōwhatu matua. Eh? Uh, mō te wahanga o runga ake, tēnei te kōpae whero nei, Tīkina ētehi uh, huawhero, kia toru ngā huawhero, ne? kia toru. Rau atu ki te umu, ka tunua ngā hua. Ki te koe, te kōpere, ki ana te kōpere, ka puta mai ko te he hua māua. Ana, ka whakatakotoria, ka hoaina e rā hua e toru, i roto i ēnei kia papatahi, ne? kia tōtika te whakatakoto o ērā hua māua, uh, whero, e putai ēnei kōpae. Ana, e toru. E, hoaina, kia papatahi, tahi rua toru, ka, put, ka puta kia, e rima ngā kōpae. Ne? Ā, ki te koe i ēnei kōpae rino, me rite, ne? He āhua o rite te whakatakoto, ne? Engari, ā, me whakamahi kia toru ngā, ngā rino nei. Kare anō au kia, ki, kia kimi tētai kupu mo te ingot. Kia papatahi te whakatakoto, te, te hoahoa o ēnei rino, Ka puta ko ēnei kōpae rino. Ne? So, anei, kōpae poke pūniwha, kōpae rino, me tētehi uh, pātene. Ne? Ka pēnei, te mea whero ki runga, te kōpae pūniwha ki runga, te kōpae rino ki raro, te pātene ki waenganui nei. Koinā te whakatakoto, te hoahoa o ēnei uh, waihanga. Engari, e kite ana ka rite puta mai tētehi pōro pūniwha i konei. Eh? Nā te mea kotahi atu anō te, te, te tukanga uh, i roto i tēnei, i te hanganga o ēnei pōro pūni whane, tangohia, tangohia, hoki anō, ne, a rā te pātene. Haere ki te anawira nei, ne? Mea tia, te, te kōpae pōro pūniwha ki te tehi āputa matua, me te tehi o ngā kōpae rino ki konei. Tohua, ne, tīpakohia ki tō kiore i konei, Uh, pāwhiritia te, te pātene matau o tō kiore rorohiko. Kia waiho atu te, te taputapu rā, te waehanga rā ki runga i te anawira. Nā, tipako hia, whakamau, whakamaua te, te hama nei ki tō ringa. Oh, me pēwhea te hanga i te hama nei, anei. Hari ki te tēpuhanga, Ngā mea katoa ka hangaia uh, ki te tēpu hanga nei. Ne? Māmā noa te, te mahere ki te hanga i ēnei hama. Uh, tīkina kia rua ngā wāhie, tētehi ki waenganui, tētehi ki waenga nui o te rārangi o raro. Ne? Kia pera. Ano nei he kakau, ne? He kakau. Na, he te ahua o te hama, ko te, ko te pane o te hama kei runga ake, ne? me ngā taha. Nō reira, enei āputa mai te taha mauī, piki, koke, whakatematau, heke iho, kotahi te āputa, Katoa ngā momo mētara e taea ana, nē? Pēnei i te, te kōwhatu nei, koinei te whakauru te kō, hei tauira noa tēnei, ana, he hama kōwhatu. Ka mutu, me pērā anō te wāhanga o runga ake, nē? Pehi te pātene matau o tō kiore, whakamau atu ki te anawira, whakamaua tō hama, paohia. Ana, tero. Ha, he taupoki, pōro pūniwha. Nā, hoki atu ki te tēpuhanga, te taupoki ki runga, te tūāpapa ki raro, te pātene ki waenganui. Te tero, kia pai mai hoki. Uh, ko tēnei o ngā pōro pūniwha tuarua, me mea i tika taku kaponga i tērā atu wā, ko te tuatahi tēnei, engari kāo, ko te tuarua o ngā pāoro. Ka pai? Āna. Mā ngā kara e tohu ai te, te taumata, te rangatira o te momo pōro e hiahia nei koe te, te hanga, ne? Nō rei, taumata tuatahi, Ko te pōro, uh, te poke, te pōro pūniwha, e toru ngā mea whero, ne? ngā hua whero, e pēna ka waiho ake. E toru ngā hua whero e hanga ai, uh, e hanga ai ai e koe uh, tētehi o ngā uh, pōro pūniwha. Taumata tuarua e kī ana ki te reo Pākehā he great ball, ne? He great ball tērā, ko ngā tae o te great ball he kikorangi he whero. Nō reira, kia rua ngā kikorangi ki ngā taha, kotahi te whero ki waenganui. Koirā te, te mahere tika mō te, te taumata tuarua, mō te great ball, tērā pea mō te pōro pūniwha nui, ne? Pōro pūniwha, Poropūniwha nui, ana, ko te tuatoru, ka whakamahia ēnei hua e rua, te mangumangu me te kōwhai, nē? Kia rua ngā hua mangumangu, kotahi te hua kōwhai. Koinei te poropūniwha rangatira, nē? Ā, ai, ngā taumata e toru, e hoa mā. Pōro pūniwha, ngā mea whero anahe. Taumata tuarua, te pōro, te pōro nui, te pōro pūniwha nui. Kikora, e rua ngā, kia rua ngā hua kikorangi, kia kotahi te hua whero. Pōro pūniwha rangatira, he ultra ball tēnei, kia rua ngā hua mangumangu, kia kotahi te hua uh, kōwhai. Me puta ki waho ki te whakamātauria, me pēwhea te, te hopu i ngā, ngā pūniwha ne. Kare anō kia waia tērā kupu i taku arero pēnei te Pokemona, engari ka waia. Ka waia e hoa mā, nā te mea he pai ake taua kupu ki a te pūniwha. Hoi no, ka moe. Ka mutu, uh, i te mutunga iho me, me whakaritea e tātou tētahi whāinga mō tēnei kēmu. Hea, hea tētahi whāinga, ne? Atu i te hopu i, i ngā pūniwha katoa o te ao, ne? atu i tērā āhuatanga. Mōku tonu, he pai ki a au te hanga i tōku ake tāone. Ka mutu, uh, i te mea ko te ao pūniwha tēnei, Ki au nei me, me, me hanga, me hanga tātou i tētehi tāone uh, kei, kei roto he, he whare whakapakari, uh, he whare uh, pakanga mō ngā, ngā pūniwha nei, ara he gym, e rā momo katoa. Tērā pea i, i a tātou e karore haere ana i te ao o, o o te pūni whenei, o Minecraft hoki, ka, ka kitea e tātou tētehi taone kua hangaia kētia. Koira tētehi āhuatanga o tēnei kēmu. Nā, uh, nā te kēmu anō ēnei taone, ēnei āhuatanga katoa, ēnei maunga, ēnei whakatakotoranga whenua katoa i whakarite, ne? Ai, nō reira, koira pia hei, hei whāinga matua, te, te, whaka, te hanga te whakatū whare i roto i tēnei ao. Hei kāinga tuatahi tēnei, mā tātou i a tātou e tīmatana i tēnei ao. Pirangi au te haerere haere i te ao, engari kare anō au kia, kia hopu i ētehi atu Pokemona, i te atu Punifa, kia uh, nā te mea me pera, ne? Ara, uu, he Pidgeot, engari,

Ka huri ia, he Pidgeotto. Ka eke te Pidgeotto ki te reanga 36, ka huri ia hei Pidgeot. Uh, ki te pirangi au te whakaatu me pēwhea te, te karawhiu i tēnei pōro uh, pūniwha ki te hopu i tētahi pūniwha i roto i a ea. Ne? Um, kia kite mai tātou, ka mutu i a Charmander e whawhai ana. Ane a Starly, he aha tēnei? O, waru, ai, he pai tērā. Charmander. Ko te hiahia, kia whakaheke i te, te ngoi, i te mauri, uh, i te, te ora o Starly, ne? me whakaheke i te tuatahi. Pēnei a Star, uh, Charmander, engari. Rapi rapi! Rapi rapi Charmander! Ko tahi atu anō te rapi rapi. Kei te kite koe, kei te heke uh, te kaha o Tali. Uh, heke anō, anā kua whero, he pai tērā. Te wā kua whero, kua tino ngoikore hare a Starly. Kuha ki tō pēke, ki tō pīkau rānei, kei a koe te, te tikanga o te kupu. Anei, pōro pū niwha. Tipakohia, Ka kite kua karawhiua te pōro pūniwha, kua huri, ana, kua hopukina. Pāia, Anā, kei te kite koe nāi nei i te taha mauī, ā, kua, kua tau mai a Starlee. Uh, ki te tīma pūniwha o Vegeta. Ana, heke iho. Kia ora, Starly. Tēnā koe, te manu. Te manu rangatira. Tēnā koe. Hīti rawa. Hoi no e hoa mā. Uh, ka waiho ki reira. Kuhu atu ki te whare, whakaora, whakahaumanu. I a tātou pūniwha, i a Charmander, ko kaha whawhai. Tēnā koutou, uh, hei te kōna i tuatoru hoki mai ai, uh, me te kite atu i ngā pōro pūniwha, uh, kua waihangatia e au. Ka mutu, ka puta mātou ki te tipi haere, ki te titiro haere, he aha ngā, ngā pūniwha kei waho. Ka pai, tēnā koutou. Thank you.